masiku lama masiku lamawani loko mi langutisa swi tikomba ingaku mindyangu ya vanhu va vantshwa kumbe ya vantshwa a yi hanyi nkarhi wo leha ku fana na mindyangu ya vatswari va hina lava mi kumaku ku hi beburiwe na namuntlha na sweswi. loko ku nga ri hi ku hundza emisaveni va ha ri swin'we ene a vo va na a vo va swi fumi kumbe wanuna emutini wolowo a hi mufumi na ku ku hanyiwa hi ri koko ra xilondza nkarhi wun'wani swi pfa swi nyawula swinene mara nkarhi wun'wani swi pfa swi tika but na namuntlha na sweswi vanhu lava va ha ri swin'we. ni vula yini loko ni vula so masiku lama ku na swilo swo tala leswi swi nga sala swi ya nghenelela emindyangwini ya vantshwa timhaka to rhandza ngopfu mali timhaka ta byalwa hi swin'wana leswi swi onhaku mindyangu ya vantshwa mi kuma ku a yi last na timhaka ta vunghana a swi vuli ku n'wanuna kumbe wansati loko a tekiwile kumbe n'wanuna a tekile a nga fanelanga a va na vanghana. but advise yo ka yi nga ri kahle ya ta yi huma ka wun'wani munhu yi fika yi endla ku ku va na ku cinca endyangwini wa wun'wani munhu yi kha yi huma ka wun'wani munhu advise because advise yaleyo hi yona a yi vupfangi so i yini leswi swi nga endlaka ku mi kuma ku mindyangu ya hanya swinene ya vantshwa masiku lama ku fana na van'wani vantshwa mi va vona ku mindyangu ya vona yi kha yi ya mahlweni. i ku hloniphana ku hloniphana swinene ku respect-tana swi vula ku loko u ri wanuna wanuna i nhloko ya muti a swo sukeriwa hi tradition i swilo leswi swi nga le matsalweni se loko wanuna a ri nhloko ya wansati kumbe a ri nhloko ya muti swi vula ku a swi vuli ku wansati a nga yingisiwi hi tshama hi kha hi vula loko hi dyondzisa mhaka leyi wansati wa yingisiwa. etimhakeni hinkwato ku fana na loko wanuna na yena a rhandza ku lava ku yingisiwa na hi ku vula ka matsalwa ku n'wansati a la dyondzaka a miyerile a yingisa nuna wa yena etimhakeni hinkwato ku yingisa etimhakeni hinkwato hi loko swilo swi ri swilo leswi swi nga fair ene swi ri na ntiyiso a phakade wansati a nge yingisi wanuna timhakeni hinkwato. ivi loko a vulavula a vulavulela henhla ka timhaka ta vugangu ku papa a ni rhandzi vugangu hi ku ni ta hetelela mi endla ku ni vabya kumbe mi ta hetelela mi mi mi mi hi fayila ndyangu loko swi ni twisa ku vava ivi a ku a wu ni hloniphi bibele yi ri ni yingisi timhakeni hinkwato ni nge loko swi ri swona hi swona mara loko swin'wani swi hoxekile n'wansati a swi raiser swi ri swi fane swi lulamisiwa. swi nga khathaleki ku ku nga va ku ri mhaka muni se ni vula ku mindyangu yo tala ku yingiselana a ka ha ri kona na ku hloniphana lokuya ka ku un'wana a swi tiva ku ri lava i bava wa wa mina i nhloko ya muti na ku loyi i nsati wa mina loyi u ngo yo ya n'wi teka ka vona u ku la ku aka muti na yena ni nge wena u fane u va muhlayisi wa yena ene u fane u n'wi khoma kahle because u n'wi susi ka vona u ku u la ku sungula muti na yena so va ko vanhu vo tala va hanyaku na na vavasati lava va ngo. hambi u humesile va sala ku n'wi hanyisa ku va twisa ku vava van'wana va biwa van'wani va vanuna loko va kwatile na swakudya a swi xaviwi vana va hlupheka a va kherisiwi no kherisiwa no tlela kaya a nga tleli kaya va ko vanhu vanhu va hanyaka ka swilo sweswo mara van'wani va vona mi kuma ku vo miyela va va bisiwa xisweswo vusiku na nhlekani a miyela ku kwihi a ku ni le kaya ni nge voni. of which is very wrong ku vulavula swi na nkoka swi nga khathaleki ku hambi munhu o ku threaten-ixa ku ya loko u byela va ka n'wina u ta ni tiva kahle ni ta ku dlaya byela va ka n'wini ku kota ku tshunxeka ka timbecani leti u nga fasiwa hi tona na sweswo swa ku a ku threaten-ixa va hlamuseli va ka n'wina because siku rin'wani loko munhu a kha ku abuse u nga swi humesela rivaleni eventually u ta hetelela a ku vavisa ku tlula mpimo so loko bibele yi vulavula xikwembu xi sale xi ya xi ya venga ngopfu timhaka ta divorce but ni nge masiku lamawani ku na ti-contributing factors to tala a ka mindyangu ya vantshwa leswi swi endlaku ku vanhu va hambana timhaka ta mali ku rhandza ngopfu mali loko n'wanuna a ri hava mali swi la ku a nga pfuni nchumu a hi n'wanuna wo hetiseka masiku lama se masiku lama se ku na timhaka ta ti ta ti-girl friend allowance loko n'hweti yi hela u fanele u nyika three thousand ya mina ivi u tlhe u humesa na na ya swakudya ndlwini a hi ntiyiso. a hi ntiyiso ni vula ku mi ku ta va na problem sweswo loko ku ri ku swona swi pfumelerile kusukela masungulweni wa ha ku hlangana na munhu ivi swi ya swi ya ku ba mahlweni u tsandzeka ku hamba u humesa because u toloverile ku swi kuma swi la ku ya langutiseka u ri munhu loyi a tsandzekaka because u khansela kumbe u tsandzekisa ku ku humelela leswi a nga tolovela ku swi endla hi mali liya loko a yi kumile ka wena so rirhandzu ri nga vi about mali. that's why ni ku va khale va hluphekini vatswari mara va swi kota ku hanya va ya mahlweni na na na vo mhani va hina lava va nga hi bebula to this very day mara ti-problem ti ri kona so a hi swi tekele enhlokweni ku ku hloniphana a swi vi kona hi minkarhi hinkwayo na ku accept-a munhu leswi a nga xiswona loko wansati ya tirha mali ya yena yi tirhele yena ya ri yexe ku kota ya wanuna loko n'wanuna a kha a tirha mali ya yena yi tirhela ndyangu hinkwawo so na wansati loko a tirha mali ya yena a yi tirheli ndyangu hi ku loko ho lava ku tirhisa timhaka ta ku ya wansati i ya yena ya n'wanuna i ya yena i ya ndyangu ya n'wanuna then there's an issue because loko mi kha mi tirha mi ri vambirhi swi ri a swi ta olovisa timhaka ta ku swo tala leswi mi lavaka ku lava ku swi fikelela swi hatla swi fikeleleka so a hi a hi a hi a hi oloviseni vutomi na ku loko ti-relationship tin'wani mi ti vona ku ti file. a ta ha start kumbe a ta ha fambi a ka ha move nchumu ko fositelaniwa kumbe ko kondzelelaniwa zamani ku humelela erivaleni ku ku ku ku hlanganisiwa mindyangu ku vulavuriwa na vatswatsi mi vulavula leswi swi endlaku ku mi twa ingaku na rirhandzu a ra ha ri kona because yi kona mindyangu leyi rirhandzu ri nga ha ri ku kona ko na namuntlha na sweswi va ha yo tshama but ku tsaka ka moya a ka ha ri kona wun'wani u tlela le wun'wani u tlela le mara va le ndlwini yin'we. ma vona so sweswo swi pfuna hi loko vanhu va hambana xikan'we un'wana na un'wana a teka ndlela ya yena a ti fambela un'wana a teka ndlela ya yena a ti fambela because vo n'wina vambirhi a ma ha rhandzani hi ku hambi swi ri leswiya swa ku se mi tshamisiwa hi timhaka ta vana ni ri loko rirhandzu ku ri hava it's going to be a problem ku ta va na ku twisana ku vava ngopfu loku ku nga ta huma ka maendlelo ya wanuna ni le ka maendlelo ya wansati un'wana u ta sungula ku vulavula na van'wani vavasati tlhelo wasati na yena a sungula ku vulavula na van'wani vavanuna tlhelo. mara mi tshama under the same roof so eyi swi lava mukhongelo kasi na yona mukhongelo ya lava vutswatsi bya miehleketo ka vatekani ku swi humela erivaleni va tikomba ku kula ka vona na vutihlamuleri se ni nge loko swilo swi tirha swi ri leswinene khensanani mi belana na mavoko mi tlhela mi tivisana hi leswi swinene un'wana a kota ku swi endla ka un'wana. mara loko swi ri leswiya swi ri leswo biha swi contribut-a ka timhaka ta ku vanhu va nga hetelela ndyangu wu nga ya mahlweni na vana va suffer-a zamani ku swi langutisa va ti nenge nhloko kumbe nkolo wanuna kumbe wansati lava va nga tekana loko mi lava ku ndyangu wu hanya wu va kahle yingiselanani hi mikarhi hinkwayo ku na rito rin'wani hi ku hetisela ka mina ni talaka ku ri vula ni advis-a vanhu vo tala loko hi kha hi dyondzisa ngopfungopfu emitirhweni ya vana ni ku. I am sorry ni kombela ku khomeriwa ni hoxile i rito ra nkoka a ri vuli ku u phutile a ri vuli ku u tlharihangi a wu tlharihangi ri vula ku la wa swi kota ku reason-a wena na swihoxo leswi wena u va ku u swi endleni wa swi kota ku swi twisisa na ku humelela erivaleni u vula ku ni hoxile a ni ali ni kombela ku khomeriwa and then munhu u ta ku rivalela sweswo u tlhela u nyikana dyondzo ka luya un'wana ku wo misa loyi hamba ri nhloko ivi a hoxile. e sweswi ni nga ka ni nga a nga hoxela mina nsati wa yena wa swi kota ku ku kombela rivalelo ivi na yena a kota ku kuma dyondzo yeleyo but loko u lava ku tirhisa kani na xifafa u ku a wu twi hi n'wansati ni vula ku u n'wi tekela yini u ta u ta tshama na yena u kha u nga lavi ku lava ku n'wi yingisa why u nga n'wi tshikangi ka vona n'wana wa vanhu a ti tshamela kona u lava ku ku twiwa wehe ntsena yena a nga lavi ku twiwa loko munhu loko u vulavula vhela a vulavula swilo leswi mi kumaka ku. a a a a swi na ntikelo kumbe a swo va swona then wa swi yingisa ku swi yingisa but ivi u tlhe u hlamusela ku sweswo swi nge endli because of one two three mara u nge siyi nomu wa wansati ku wansati a nga vulavuli a mutini because muti i wa wena ene muti walowo wu ve muti hikwalaho ka yena wansati yaloye se loko ku ri ku u hanya vuhlonga. a rirhandziweni kumbe emutini wa vun'wini mi ta hanya hi laha mi nga tsakangiki hi masiku hinkwawo ntsako wu nge vi kona hi ku tsaka loko munhu a wu lava wa wu vitana wu tata emutini wa yena loko a nga wu lavi u ta pfulela sathana nyangwa wa ku a nghena a tisa timbolovo vanhu va tshama va nga tsakanga hi swilo so . hosi a yi twele vusiwana yi mi endla hi musa vana va mhani yi mi endla hi tintswalo a swi lava ku mindyangu ya hina hinkwenu hi kula na yona hi khalabya hi tlhela hi va vakhegula malembe mo tala vanhu va ri swin'we a swi pfuni nchumu kumbe a ku nga ri nchumu hambi mo tshama thirty years mara loko mo tsaka twenty five years ka yona swa antswa than ku mi tshama thirty years swin'we mara twenty nine years mi kuma ku ku kondelelaniwa ku kha ku hanyisaniwa thyaka left and right van'wani va na ti ti timbanga or ti-scar van'wani va tsemekini lomu van'wani lomu emihlaneni va na lomu va nga tshomoloka kona hi ku mbeyeteriwa mara na namuntlha na sweswiwani mi ri he he a hi hosi yi ta twela vusiwana lunghisani swi swa van'wina swi tshamiseke loko mi tsandzeka ku hanyisana swin'we then mi hambana. Xikwembu xi ta va kha xi swi tiva na ku swi vona ku ri vanhu va hambanyisiwe hikwalaho ka yini mara loko mi nga hanyisani kahle there's always gonna be a problem khensile swinene vana va mhani khensile swinene.